Glen Silvani, Agregando balor na matrimonio y famia. Siman pasá nos a post nos promé video cual ta bai ta un serie di videonan cu ta hiba di titulo Con pa logra felicidad matrimonial y nos a trata e dos puntonan básico cu ta mas importante promé cu bo drinta matrimonio of si bo ta den un matrimonio mes. Number uno ta. Informá i eduká bo mes riba e tópiko matrimonio. Kiko ta matrimonio? Ta masha importante pa bo sa kiko ta matrimonio, pasobra matrimonio tin hopi kos den dje ku hopi hende ta haña nan di sorpresa ora ku nan ta den e bote matrimonial. Ya, e punto number dos ta, tuma tempu pa bo konosé abo. Anto nos a usa un versíkulo di Beibel ku a mester ta bisa.

Ora bo konosé bo mes bo por sa ki balor bo tin, anto ora bo ta balorá bo mes, anto ora bo por atmirá bo mes, anto ora bo por atmirá bo mes, bo por apresiá bo mes, anto ora bo por apresiá bo mes, bo ta malkriá bo mes. Oke, anto ora bo por Sa i eksperensiá kiko bo ta sinti ora bo duna bo mes e sinku puntonan, anteori bo por hasi mesun kos ku bo partner. Ok, pues punto numero un ta informá i eduká bo riba e tópiko matrimonio, punto numero dos ta tuma tempu pa bo konosé abo. Ok, Kiko ta e punto number tres? E punto number tres ta, buska un coach matrimonial. Un coach por ta un coach, un consehero of personanan cu ta versa riba e topico matrimonial, ya cu tin hopi informacion, cu tin hopi experiencia. Dicon ta mas importante pa bo buska un coach? Laga nos dje meloe, un coach pa usted ta importante. Un coach ta un persona cu ta cana cu bo, ok? Un coach, un dje cosnan basico ta cu El a kometé e fayonan ku abo no mester kometé. Na mi splika esaki primeramente, fayo no ta malu, fayo ta nos amigu. Fayo ta nifiká, aha, awor mi sa kiko mi no mester hasi. Pero tin fayonan den bida ku nos no mester kometé. Tin hende a kometé nan pa nos kaba. Anto ta importante pa nos konèkt ku tipo di personanan asini, pasobra e ora nan ta evitá nos Kometé fayo nan ku nos no mester kometé. Anto un coach por sesei pa bo. Ta mas importante pa bo join un coach. Yo di dos punto ku un coach ta yuda bo kuné ta arma bo, prepara bo pa lokual ku ta bini. Hopi hende of mayoria hende of tur hende ku ta drenta matrimonio nan ta drenta matrimonio pasobra e guy ta gusta e mucha muhé, e mucha muhé ta gusta e yankuman. Pero, nan tur dos ta drenta matrimonio su nu. Anto ora ku nan ta den matrimonio ku e situashonnan matrimonial presentá na nan kual ta normal, pero nan no tabata kla, nan no tabata bistí, nan no tabata harmá pa enfrentá i dil ku e situashonnan. Anto esei ta lokual ku un coach, un counselor, un eksperensiá, un persona eksperensiá den e arte matrimonial ta hasi pa bo ora ku bo Uni bo mes huntu ku nan. Pues ta mas importante pa bo buska un coach matrimonial. Esei ta e punto number tres. Pues punto number uno, informá i eduká bo mes. Punto number dos, tuma tempu pa bo konosé bo mes. Punto number tres ku ta sumamente importante, buska un coach. Ok? Spesialmente si bo ta planea pa bai kasa, buska un coach. Pero si bo ta den matrimonio cabanto e matrimonio ta on the rocks busca un coach pasobra nan ta yuda bo pone bo back on track sumamente importante mesun cos cu bo mester wordo cualifica pa bo traha den banco den un accountant den un garashi mesun cos bo mester ta cualifica pa bo ta den un matrimonio ama casa sin ta cualifica mi mester a educa y informa mi mes Pa mi por a kualifiká pero den e proseso mi a kometé hopi fayo. Anto p'esei mi ta ofresé bo huntu ku mi kasá si bo ta welen nos por sirbi komo bo coach òf bo counselor òf hendenan ku tin treinta i dos aña di eksperensia matrimonial i binti i sinku aña ta duna konseho na parehanan. Nos ta na bo òrdu basta abo k'esei ta bo eskoho pero Busca un coach. Ok. Danki pa scucha y keda wak paso tur siman nos lo post video y informacionnan mas importante pasobra manera nos slogan ta bisa agregando balor na matrimonio y famia. Feliz dia! Dios bendiciona bo.